Eich helpu gyda'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn. Efallai eich bod newydd gael gwybod am Gredyd Pensiwn, sut y gall ychwanegu at eich incwm os ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth, a sut y gallech hefyd gael cymorth ariannol ychwanegol fel help gyda biliau ynni a thrwydded deledu am ddim os ydych dros 75 oed. Efallai y byddwch yn awr eisiau gwybod faint y gallech chi gael. Bydd y fideo hwn yn esbonio i chi gam wrth gam sut i ddefnyddio'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn ar-lein sy'n gweithio allan a ydych yn gymwys ac yn rhoi amcangyfrif i chi o'r hyn y gallech fod â hawl iddo. Paratoi i ddefnyddio'r gyfrifiannell. Gallwch ddod o hyd i'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn trwy deipio www.gov.uk blaenslaes cyfrifiannell dash credyd dash pensiwn yn eich porw rhyngrwyd. I ddefnyddio'r gyfrifiannell, yn gyntaf, dylech gasglu'r wybodaeth ganlynol i chi a'ch partner, os oes gennych un. Manylion enillion, budd-daliadau a phensiynau. Manylion cynilion a buddsoddiadau. Ni ellir defnyddio'r wybodaeth a roddwch yn y gyfrifiannell i chydnabod. Ni fydd y wybodaeth byth yn cael ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall ac ni chaiff ei chadw ar ôl i chi orffen ei defnyddio. Gadewch i ni ddechrau. Mae pum adran yn y gyfrifiannell lle mae angen i chi eu cwblhau amdanoch chi a'ch partner, os oes gennych un. Yr adran amdanoch chi, sy'n gofyn am fanylion fel eich dyddiad geni a'r ardal rydych chi'n byw ynddi. Yr adran Costau Tai, sy'n gofyn am unrhyw gostau tai sydd gennych. Yr adran Eich Budd-daliadau, sy'n gofyn i chi am fudd-daliadau eraill y gallech fod yn eu cael. Yr adran eich incwm, sy'n gofyn i chi am wybodaeth am bensiynau ac incwm cyflogaeth sydd gennych. A'r adran eich cynilion, sy'n gofyn i chi ddarparu manylion am unrhyw gynilion neu gyfalaf sydd gennych. Ar ôl i chi gwblhau'r adrannau hyn, rhoddir crynodeb o'ch atebion i chi fel y gallwch eu gwirio. Byddwch wedyn yn derbyn amcangyfrif o'r hyn y gallech fod â hawl iddo. Nawr, gadewch i ni ddechrau gyda'r adran amdanoch chi, gan ddefnyddio enghreifftiau ffuglenol. Enghraifft un yw Jackie. Mae hi'n dewis ei rhywedd, ac mae hi'n dewis yr ardal y mae'n byw ynddi. Nid yw hi wedi ei chofrestru'n ddall, felly mae'n dewis na. Mae Jackie yn byw ar ei phen ei hun. Mae hi'n dewis ei bod hi'n byw mewn tŷ, a mae hi'n berchen arno yn llwyr. Yna, mae'n dewis nad yw'n berchen ar unrhyw eiddo arall heblaw'r cartref y mae'n byw ynddo. Mae Jackie yn clicio fel y gall symud i'r dudalen nesaf, ond mae wedi anghofio ychwanegu ei dyddiad geni. Nid yw'r gyfrifiannell yn caniatáu i Jackie symud i'r dudalen neu'r adran nesaf nes bod cwestiynau hanfodol yn cael eu hateb. Bydd y gyfrifiannell yn tynnu sylw at y cwestiynau hanfodol y mae angen eu hateb. Deb, cyn y gall Jackie symud ymlaen. Mae Jackie nawr yn nodi ei dyddiad geni ac mae dewis yn parhau i fynd i'r adran costau tai. Oherwydd bod Jackie yn berchen ar ei heiddo yn llwyr, nid oes angen i Jackie gwblhau'r tudalennau tai a morgais a gellir gadael y rhain yn wag, gan nad yw'n berthnasol iddi. Nesa, mae'n symud i'r adran eich budd-daliadau. Mae Jackie yn derbyn lwfans gweini, felly mae'n clicio ar y blwch Gwirio Lwfans Gweini. Nid yw Jackie yn derbyn unrhyw fudd-daliadau eraill, felly gellir gadael y blychau hyn yn wag, ac nid oes neb yn derbyn lwfans gofalwr ar ei chyfer, felly mae'n dewis Na cyn parhau â'r adran eich incwm. Mae Jackie yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd y wladwriaeth ar 241 punt a 30 ceiniog yr wythnos. Mae hi hefyd yn derbyn pensiwn personol o 45 punt yr wythnos. Nid yw Jackie yn derbyn unrhyw incwm o enillion, felly gellir gadael yr adran hon yn wag hefyd. Mae Jackie yn nodi bod ganddi gynilion o 22,000 ac yna'n parhau i crynodeb lle gall wirio'i holl atebion. O'r wybodaeth a roddodd Jackie yn y gyfrifiannell, gallwn weld ar y dudalen grynodeb ei bod yn byw ar ei phen'i hun, yn derbyn budd-dal anabledd, ei bod yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd y wladwriaeth, yn derbyn pensiwn personol bach a bod ganddi gynilion. Pe bai Jackie yn canfod bod angen iddi wneud unrhyw newidiadau, byddai angen iddi glicio ar y botwm 'Nôl' i ddiwygio neu ychwanegu unrhyw atebion ar unrhyw un o'r tudalennau blaenorol. Mae Jackie yn hapus gyda'r atebion y mae hi wedi'u rhoi, ac felly mae'n dewis parhau, ac ni fydd hi'n gallu newid ei atebion mwyach. Gan ystyried yr holl fanylion mae Jackie wedi eu rhoi, gan gynnwys incwm a chynilion, mae'r gyfrifiannell yr amcangyfrif y bydd gan Jackie hawl i gael credyd pensiwn o 13 punt 75 ceiniog yr wythnos. Cofiwch, er na fydd gan Jackie hawl i'r swm llawn o gredyd pensiwn, Mae hi'n dal i allu cael y cymorth ariannol arall sy'n dod gydag ef, gan gynnwys help gyda biliau ynni a chostau tai. Gadewch i ni edrych ar enghraifft arall. Mae gennym Saheed a'i bartner Asha. Fel ein henghraifft gyntaf gyda Jackie, mae'n rhaid i Saheed gwblhau'r adran amdanoch chi yn gyntaf. Mae'n rhoi ei ddyddiad gen i. Dewis ei rhywedd? Nid yw eich waith wedi ei gofrestru'n ddall. Mae sa hyd yn dewis na pan ofynnir iddo a yw'n byw ar ei ben ei hun. Mae sa hyd yn byw mewn llety rhent, ac nid oes ganddo eiddo arall. Oherwydd bod sa hyd wedi dewis nad yw'n byw ar ei ben ei hun, mae'r gyfrifiannell yn gofyn gyda phwy mae'n byw. Mae Sir Hyd yn dewis ei fod yn byw gyda phartner. Bydd y gyfrifiannell nawr yn gofyn am fanylion ei bartner, Asha. Mae Sir Hyd yn rhoi dyddiad gyn i Asha, ei rhywedd, ac yn dewis nad yw hi wedi ei chofrestru'n ddall. Mae Sir Hyd bellach yn symud i'r adran eich budd-daliadau. Nid yw'r hyd yn derbyn unrhyw fudd-daliadau, gan gynnwys lwfans gofalwr a thaliadau cymorth i ofalwyr. Mae ASIA yn derbyn budd-daliadau, lle mae'r gyfrifiannell yn gofyn am fanylion budd-dal partner Sahid. Mae Sahid yn dewis ei bod yn derbyn elfen gofal cyfradd canolig lwfans bywwyr anabl. Hefyd, nid yw asiant erbyn lwfans gofalwr na thaliadau cymorth i ofalwyr, ac nid yw wedi gwneud cais amdano. Yn yr adran Eich Incwm, Pensiynau, mae Sir hyd yn nodi ei fod yn derbyn 160 punt yr wythnos o Pensiwn Newydd y Wladwriaeth a phensiwn preifat o 90 punt yr wythnos. Nid oes gan Asha hawl i unrhyw bensiwn y wladwriaeth, felly Mae ei blychau yn wag. Nid oes gant a hyd ac Asia unrhyw enillion eraill, felly gadewir yr adran eich incwm enillion yn wag. Yn yr adran eich cynilion, Mae Sy hyd yn nodi bod ganddo gynilion o 50,000. Nid oes gan Asha unrhyw gynilion, felly mae'n gadael ei blechau'n wag. Yna mae Sy hyd yn symud i'r adran Gwirio eich atebion. Mae'n hapus gyda'r atebion y mae wedi eu rhoi ac mae'n dewis parhau. Mae Sy hyd yn canfod y gallai ef ac Asha fod â hawl i 103 punt 25 ceiniog yr wythnos. Gobeithio nawr fod gennych ddealltwriaeth dda o sut i gwblhau'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn. Efallai y gwelwch na fydd y gyfrifiannell yn gallu rhoi amcangyfrif i chi oherwydd eich amgylchiadau. Yn yr achos hwn, ffoniwch dim wyth dim dim naw naw un dau tri pedwar am gymorth pellach. Ar ôl defnyddio'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn a darganfod beth y gallai fod gennych hawl iddo, gallwch wneud cais ar-lein drwy chwilio am Credyd Pensiwn ar-lein, gwneud cais dros y ffôn ar dim 8 dim dim 99 123 4, gwneud cais drwy ffôn testun ar dim 8 dim dim 169 dim 133, Gall ffrind neu aelod o'r teulu ffonio ar eich rhan os yw'n well gennych, ond rhaid i chi fod gyda nhw er mwyn i chi allu ateb y cwestiynau diogelwch. Gwneud cais drwy'r post drwy lenwi ac argraffu'r ffurflen, neu ffonio'r llinell gwneud cais a byddant yn anfon ffurflen gais atoch i'w llenwi gartref. Cyn i chi wneud cais, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch chi a'ch partner os oes gennych un, Rhif y Swyddion Gwladol, Gwybodaeth am unrhyw incwm, cynilion a buddsoddiadau sydd gennych, Gwybodaeth am eich cartref, cynilion a buddsoddiadau ar y dyddiad yr ydych am ôl-ddyddio'r cais iddo. Gadewch wneud cais unrhyw bryd ar ôl i chi gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth, a gellir ôl-ddyddio'r cais dri mis ond ni ellir ei ôl-ddyddio i amser cyn i chi gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth. Byddwch hefyd angen manylion eich cyfrif banc. Yn dibynnu ar sut rydych yn gwneud cais, efallai y gofynnir i chi hefyd am enw'ch banc neu gymdeithas adeiladu, cod didoli a rhif cyfrif. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth wneud cais, ffoniwch y llinell ffôn Credyd Pensiwn am help ar dim 800 991234. Efallai y bydd sefydliadau fel Age UK, Cyngor ar Bopeth neu Independent Age hefyd yn gallu cynnig cyngor. Diolch am wylio.